A tih tak ah chuan eng. A nalh asin aw, tui dawn lutuk. Zuin chi a dai tiang. Haa, khaia. Hei hi vawm bal a mun le. Khua tha hle mai vawiin chu. Ole, saw lampang saw ka kal phei na tur ania. Hi lai khian ina awm a khi. Vai ina awm a, chuan hi lai khian cheng kek. A cheng kek ka ti thei her awt. Kung awm a, i te reuh te te rau. Thei maw. Rak hi a lian vak lo va. Khua tha zing lama tlai lama ruah sur leh mai thei ni. Tunai chu ruah sur na sa hnim vel pawh an thang duang khawp mai. Saw lampang pawh saw saw. An hawi vel ila A hring deuh dup vek mai a ni. Khi lai khi sava buk awm. Khi mi mau hmawrah hian a lang chiang thei lo. Tah hian. Tichuan he lampang hi balloon lakna lampang a ni a. Khu khumi khu balloon pump na ania khumi mau pum chungah khuanin khawl balu pump na khu an nghat a. Chuan an pump chho a khi lamah khianin. so en phei la so lai thleng so tui lian in chim a ti chuan in helam pang kawng hi ka kuh na lai vel thleng so a chim niin a lang mihring awm lo na ka kal phei tan a so lai pa sawi dan kha chuan in mahni a tui lian khan in umm Tuikhuah vel chim a sangha vel a chhuak nasal tuk a ti a ni. Chu tuikhuah tak niang maw? Fai deuh chuan ka chhuak ve a nia hei. Engtik lai atang khan nge lo balh hman ka hre lo reng reng tih mai. Tiang vel hi a ni ramah chuan in

a dai seng seng mai tawh helai lampang chu dai seng seng mah se thlan hi a la ta thei tho a ni mak ve tak a ni hi en chho ila rawn luang thla her her mai phai leh. lui atang khan ka peng chho ta ding lamah hei a hnawk chho lutuk mahse kal dan awm mai ang tah khawn chhuk thai la tichuan a hnuai velah khuan kun chho ila.

A zung han kual vel dan hi nalh reuh lutuk mi an chiang ila engthing nge chu ka hrelo a nalh reuh khawp mai a nal deuh hlek ani tlangval te u hei. khi lam atang khian khi a rawn luang thla a pit eng zat vel nge niang aw pit sawm pit sawm hnih pit sawm thum pit sawm thum chho vel chu niang Tikhanin ka kal chho na lampang tur hi hi lampang kha ni ta, vei lam tang hian ka kal chho dawn ta a, khilai tui rawn khawh thla hi ka kan phei ngai dawn a, tui rawn luang thla khi. Tichuanin khi lampangah khianin hmun rem ka zawng dawn ni rian tur.

A va han nalh tak em em teu aww. School atang khuanin ka rawn chhoh kha tichuan lengkir kha chu aa tuikhaw thla kha chu school khu lai khu ni ta hei tiang te hi nalh lutuk khawi atan maw tam mai hei ah helai ah hian ka innghat ta a tihian ka bag te ka dah a hei an chi rei hi an en tauh a dawng tha reuh lutuk. Saw lampang tlang leh lamah sawnin thing zai an awm a, a rin hre zeuh zeuh mai thei ni. Va nalh tak em! A chhah reuh nek leh nghal a hei. Khi lampang phei khi chu hlai tha lutuk. Hlai tak a ni hei. Saw laiah chuan mau tuai te a awm a, in la hnai thin ila. Hei. A lum a ni lum thosi a awm a chuvang chuan in buh vel sai la in in buai pui tan ila mei vel sem vat tih ang thosi a awm tlat thil ken ho in phawrh chhuak ila chawhmeh siamna tur bel nia mi kha kan te la awm a. patling light torch light a awm a chuan led light tichuan hamak kha nia chuan sleeping bag te tarp a awm bawk a silpaulin te kha maw tichuan helaiah hianin chawhmeh chi hrang hrang a awm a ni hemi mau pawh hi tuah tlak ang mau tuah tur chu a ro a awm nual tur a ngai la khi lamah te khianin. Tichuan tuna ka tih hmasa ber tur chu hemi ka hammock hi kan buaipui anga ka zar anga hemi thing leh hemi thing rin chhan hianin tichuan chumi zawhah a chung ka tarp kha ka zar leh dawn a ni tho si tama chumi zawhah chuan mei vel pawh chhem beisei ang in tan teh ang. a fei reuh lutuk hian mihrui hi maw ka rinchhan ber tur ni dawn a ni pahnih a ni ta a zim deuh em aw hemi thing leh thing inkar hi kha lai kha ka hmang mai theih a kan teh chhin ang e a zim deuh hlek a ni helai ka hman a ngai dawn tian va vet ang a. Chuan hetian tian a kar tang hian in la leh dawn a ni. Tichuan hei pawt phei anga khan i zip phei mai dawn a ni. Tichuan i phelh duh hunah helai hi pawt zeuh anga a in phelh nghal a ni mai. Tihian ṭawn ve ve phawt ila nakinah adjust mai tur a ni. Siam rem mai tur. Tih san vak chi lova kan riahna hmuna zir in min ring lo tih san chu maw a tla bur tawh vek khat a hnuai lam pang lo then fai loh phei chuan in tlak nat awl ve zek a nia mut nawm dan deuh hi a awm ve a hamawk a mut reng reng chuan in a hmel a sawi ang awh. Ka lu lampangin ka ding lampang a hawi chho a nih chuanin ka ke lampang chuan ka vei lampang a hawi thla deuh tur a ni. A chhan chu a sir zawng deuh a mut hianin a mut ngil theih deuh a mut a hahdam bik. A hla lutuk lo bawk a helai hi hla chu mahse mi an kal va ngai lo. Helai mau hi ka mamawh dawn a, a ngil tha reuh khawp mai.

chuan he lamah hian hian kham ve leh ila helai hian a chung hma lampang ban tur a khur la ila.

Ka mutna tur chu ka zar zo a, chung ka siam ka zar zo ta bawk a, tunah chuan lui lamah chu ka lela zuk in chiah dai ila, tui khawh thla lamah khan chhuk thla ila zui in chiah dai tiang, a thlai a. Khi lampang khi hnar lampang kha nia zuk chhuk chak awm khawp mai mah se a hnawk viau mai thei bawk a khulai khu chu. Ka thleng thla ta a, a lo dai nuam ngang mai. Tlem chuanin a ngap deuh dawn a mah se a rawn hung char char ang a, fim vek mai dawn a ni.

Engrul nge ka hrelo rul tam hun lai nia film khur angai lutuk ka dai ta sawng sawng mai tikha chuan Hei phawrh ila chawhmeh vel hei chu chawchhum sa nia buhfai te ka pai a a chhan chu tui lian in min dan a ka haw thei loh palh. Takin chuan hei alu te tomato te chuan helaiah hianin hei arsa a awm a. tuna mi ka hem dan lo ang pawh hian a hem thei ta helai hianin hrui rawn ṭawn nih chuan heti han hem hianin hrui vel te chu meisa hianin a ti chat ṭhin ta hetia mau rawn luh hi ṭha ber a ni Ka mau tu hi ka pal reng mai tichuanin den ka siam dawn a ni hemi hi ka den bur tur ni dawn a a te deuh ngam aw te lo tur angai ang khuh vek. khulutu ruah rawn hmi tan tichuan alu hi thlak leh ila

tlem chuan a eng deuh ang te khan tichuan tui tlem ka leh lut anga arsa hi ka tlem ka thlak ve mai mai dawn a ni tikhanin ball hlo vel ka thlak zauh a. a hmin vat tur ang a a chhak lamah hian ti hianin chhak lam zawkah hian dah ila a hmin vat tur a ngai la inchhuah dam phawt te ang. Darli leh hnih nga uuhh thli rawn tho nasal tuk khi thing leh mau vel hi awmlo phei chang chuanin hei ai hian thli ka dawng nasa zual ang rual rawn hnai mawn leh aw a van nalh tak e aw a lang nalh zawk daih a ni mit a hmuh in khung lampang phei chu nalh tak a ni. Ka den pawh hming tep a, thing hmuna rih an awm ve na em em chu hnim lutuk hi awm ve lo a, ruah hi rawn hmi char char a hei mahsela a tam vak lo a ni. Ka tarp chung hi a ni la hei. Tiang vel hi nia, chungtiang a rawn hmi tam lutuk chu ni lo a ni. Hei helai en hi a, a nalh reuh lutuk a ni hi. Ka den hi ka dah dai tawh a, hmun sawh chhin ila. Tah hian chaw a awm a. Tui dawn lutuk. King chili ka nei bawk a mahse a la hmin lo a ni a khak tho. Ka video record sa khan en chu sound a lo awm reng reng lo. Mahse hei tlem a la awm a, a la tam viau mai. In ei leh thiang hi fim phur ngail tuk tuin hi maw ni loh chuan in an in laih hu vek a ni mai

tichuan mau hi lak belh a ngai dawn a helai hian hnai deuhah hian pakhat lak khual chu ka nei a inrin ai daih hian a thim ang aw tawh a khua hi nihna ruah tla khanin. a ti hnawng ve deuh a ni hei ro tha lutuk alh duh viau Tichuan kawng leh hrui pakhat kha tho leh nah hian hrui pakhat hi hman a ngai dawn a pawt kang tu tur hi a ni dawn a hrui pahnih a ngai zawk dawn nih hi mau ah hian tihian an ṭawn betin a tih hi chuan a mar sawt dawn a ni a pawt-- Zau sawt dawn a ni hemi tho lian hi. Tah hian eng eng emaw dahna tur te awm ve a hei. Phone vel ni awm tak a ni. A chhungah sawnin hmun khatah a awm bawk a. Ka light hi low tep ta em awh. Low tep lo. Eng tha em em mai a ni hei. Tiang light te chu an siam fu ve ngawt mai. Enula khu thing chang chi hlir a ni. Heng lai thing hi chu chuan helai hianin hrui zîk a awm a, mahse a lian vak lo. Helai thingte hi ro ṭhaim leh ro ve tlat a ni. A tuah tlak dawn hi. Chuan tiang thing hi. hling nei chi khan hei a nalh duh phian leh nghal atin hi sava zan riak vek daih awm em aw. Hei hi vawm bala mun leh. An nalasin aw. A sen vek ka buk khi. ka kawr vel pawh hi a ro tha viau tur a ngai la tawh a, kekawr pawh saw. Tura neiin ka hria a han tih chuan Nalpa chuan hming liana lam chuan hawi vutin, Eng thil nge a ni ta, han sawi teh hna na berin i tih hlat te chuan kan hnial thei nang, i duh than na ni teh se a tih takah chuan hming liana chuan, Ka lawm e Nalpa.

Tih pah chuan a bul hnaia thingthi zawk chu a. Lai let te chu dim baksak lo chuan a han hnuk thawm a. Sava ni maw hi chu lang chiang thei lo. Khi lampangah te pawh hian nakinah video te la siam ila tunah hian call a eng tawh a dar zawng aw darli leh thum hnih a ri tawh a. Ka kekawr hi ka thlak daih a, a ro tha zawk a, a hul tha zawk a, chuan sleeping bag hi hei ten ka sin a, mute tui khawp mai. Ka light pawh khi dar sawm, dar sawm pakhat vel ah khan a thi a, darkar li vel chu a daih ve a ni. Tunah hian dar nga a ri tawh a, khua pawh a êng ṭha tawh khawp mai kûl pawh. Tichuan mei pawh a rêm ṭhak a, thosi hi awm lo va, mahse vai hmite, vai hmiteah pawh a tê chi a awm a ni. Tarp chung hian deuh hei, hemi mei khuh a vâp vêl hi awm deuh nual mai. mei nun ila mei vap pawh tam tawh khawp mai i zan khan in i lai ka chak ami hi mau ka la a mau ro tunah hian dar nga leh chanve ri tawh a inkhung fel ila a thain ka hria chhan chu khua hi dur deuh tlat a. Ruah hi chu chhul ka ring chiah lova tlai lama sur tur anga an rawn dah ania mahse chhun chhunah pawh a sur mai thei a a chiang lova mahse sur tam lovang a sur pawn min khung fel ila ka haw kawng vel ka rawn dah lang zawk dawn nia. Ruah rawn sur vaka min dan chuan pawi zawk dawn a ni. Tikhan in ka in khung fel a chuan in ka haw thei ni mai pu lam pang khuni ta a chhuk na lam pang kawng kha tikhan in khung mai a awm lo tur a ngai la tian haw hma hian ka check kual vel thin a ka chet na lai vel hi thei nghilh vel nei hi pawi lutuk a In lama theihnghilh neih aiin rama theihnghilh neih hi a pawi zawk a, han kal leh vang vang kha a buai thlak a. Theihnghilh awmlo tur a ngai la, bag a kil a, in haw teh ang. heng tiang hrui zam vel hian in helai hmun hi tin nuam reuh lutuk a chhan chu a zam hnawk ni aih nuaih bawk si lo a hlen chho ila khi ti nalh reuh lutuk a ni khua hi dur ve khawp mai. Chhukna lampang tur chu enteu a hu phur awm khawp mai. Helai tak phei chu fimkhur a ngai a, a awi em em a ni. Chutang hian tawlh thla mai dawn a mun le. Sang ve nek a ni.

Hun tum video tan chu an khami zong khani sela video le peka an in hmu leh dawn nia mo thla le riang lei pa cha chan hai nu cham pe chun le zua sil puan chun rol do din ki man